Här Marc Goergen. Här Goergen, Dir huet d'Wuert.
Merci, Här President. Haut diskutéiere mir iwwer eng kleng Ännerung am Gesetz ronderëm d'Dierwiechter, fir hinnen d'Aarbecht ze erliichteren. D'Beruffsgrupp vum Huissier de justice huet per Gesetz d'Aufgabe fir Richterentscheedungen duerchzesetzen an offiziell Akten ze produzéieren. D'Leit am Land verbannen d'Aufgab vum Dierwiechter awer och virun allem deem vum Geldandreiwer. Et ass déi Aufgab, déi bei de Leit am Land wuel déi bekanntesten ass, wann d'Dierwiechter virun der Dier stinn an Scheld fir Geld sichen ze kommen. Mir Piraten hannerfroe ganz kritesch, ob elo an enger Krisenzäit nach sollen d'Dierwiechteren erausgoen bei d'Bierger, déi aktuell villäicht selwer kee Salaire kréien an och soss finanziell Problemer hu wärend der Kris. Guer net ze schwätze vun de sëllechen Indépendanten, wou elo an der aktueller Kris ëm hir privat Existenz fäerten, well déi aktuell Hëllefen einfach net duerginn oder si guer keng Hëllef kréien. Wisou net fir kleng Scholden do elo eng Toleranz ginn wärend der aktueller Situatioun, fir datt keen vun de Betraffenen nach méi ënnert finanziellen Drock geréit? Mam Text vum Gesetzesprojet hu mir Pirate kee weidere Problem, fir den Dierwächter op deem Punkt entgéint ze kommen, wann d'Qualitéit vum Service stëmmt. An do komme mir op de Punkt, wou et vereenzel Problemer gëtt. Et ass esou, dass et virkënnt, dass vereenzel Dierwächter a Fäll beim Andreiwe vu Geld sech ewéi Rambo behuelen. Vill Leit sinn an deene Fäll dramatiséiert iwwer dës Behuele wann Dierwiechter direkt zu e puer Mann an hir Wunneng andréngen an do alles op d'Kopp geheie fir eppes ze fanne wat se zu Geld kënne maachen. Oft geschitt dat och fir kleng Rechnungen. Wann dann an deene Fäll och nach en Dierwiechter engem d'Dier aschléit, dann ass dat fir d'Leit eng dramatesch Situatioun déi net einfach ze verkraaften ass. Psychologe stufen esou Aktiounen änlech wéi en Abroch oder Iwwerfall an. Mir liewen an engem Rechtsstaat, dat ass richteg, dofir däerf och en Dierwiechter net alles. Hu Der konkret Beispiller fir dat, wat Der hei behaapt, Här Goergen?
Madame Tanson, op dee Punkt kommen ech och nach. Mir kënnen awer gären, oder et wär nach besser, wann d'Ministère géing eng Plattform schafen, wou d'Leit kinnten déi Beschwerden aginn, well dat, kommen ech nach an der Ried drop hin, de Problem ass jo, dass d'Leit am Moment net wëssen, wou se reklaméiere kënnen. Wéi de President et scho virgestallt huet, betount huet, de Bierger muss weiderhin a seng Institutioune vertraue kënnen. Dorënner fält dann och d'Justiz. Dofir soe mir Pirate kloer, datt esou en Handele vu sou munchen Dierwiechter keng Toleranzmarge däerf hunn. Ech hat dee Punkt och an der Kommissioun ugeschwat an do goufen et dann och gläich dräi verschidde Meenunge wou een an sou engem Fall virzegoen huet. Am Gesetz steet, datt de Procureur d'Etat Plainten un d'Bezierksgeriicht weiderleet. Dofir wëll ech kuerz, Här President, haut erklären, Si mer ganz éierlech, wéi eng Persoun, wou der selwer net am Justizsystem sinn, kënne sech mam Gesetz an deene Prozeduren aus? Wéi ech gëscht an der Justizkommissioun gefrot hunn, wou de geschiedegte Bierger sech dann beschwéiere kann, krut ech direkt e puer Weeër gesot, mee keng eenzel Ulafstell, wou dann elo de Bierger sech einfach beschwéiere kann. Déi schlechtsten, déi dobäi opkomm ass, war wuel de President vun der Chambre des Huissiers de Justice ze schreiwen, well déi ass wuel an deem Fall guer net onofhängeg, a wee seet, datt net de President oder Memberen aus dem Comité selwer betraff sinn? Wann een d'Situatioun heiansdo kuckt, wou Persounen an enger Situatioun vu Misär gehäit sinn, wéinst enger onbezueltener Rechnung fir Poubellen, Stroum, Gas an dann och beim Andreiwe vun der Schold net grad fäi behandelt ginn, da férdert een net d'Vertrauen an d'Institutiounen. An de meeschte Fäll betrëfft dat Bierger, déi d'juristesch Weeër net kennen an och net wësse wéi een en offizielle Bréif opsetzt. Et sinn déi Vulnerabel, déi sech selwer an esou Situatiounen net hëllefe kënnen. Eigentlech wollte mir haut eng Motioun deposéieren, mee mir respektéieren den Etat de crise. Dofir waarde mir mat eiser Motioun, dass nach dës Legislatur eng zentral Ulafstell fir Bierger opgestallt soll ginn, am beschten op digital iwwer Guichet Elu, wou d'Bierger kënnen, Iwwersiichtlech an einfach erkläert kucke goen, wou ee sech zum Beispill beschwéiere kann, wann en Dierwiechter sech dernieft beholl huet, wéini den Ombudsman gräift oder wéini et Sënn mécht, sech en Affekot zur Säit ze huelen. Mir brauchen hei am Land e méi einfachen Accès un d'Justizinstitutiounen mat enger zentraler Ulafstell. Einfach an ouni ze vill Opwand fir de Bierger. Als Piraten hoffe mir do op sozial Ënnerstëtzung vun der Majoritéit, fir datt och eis äermst Bierger Vertrauen an d'Institutioune kënne kréien. Kommt mir ginn eis e Ruck a schützen déi Leit, wou eis Hëllefe brauchen a setzen se nach méi déif an de Misär.
Merci, Här Goergen. D'Regierung huet d'Wuert, d'Justizministesch, d'Madame Sam Tanson. Madame Tanson, Dir hutt d'Wuert.